बैठबो
ओकर बैसू। फिल्म इएह छी बैठो
डॉक्टर साहब जी एकरा पाँच सात दिनसँ झड़ावला पैखाना नहि अछि झाड़ा वाला पखेनाइ नहि होइ छै तऽ कथी पानि दूर दूर पखेनाइ होइ छै हँ मतलब पानि एकटा छुटे निकलै छै हँ तऽ ठीक छै हम टैबलेट दै छियै ठीक भऽ जेतै आ एकरा जे छै जी

एकरा एकटा विवाह करैके बीमारी भऽ गेलियै एकरा विवाह कऽ देबै ने तऽ एकर बीमारी ठीक भए जायत बुझलियै छोड़ा से कह देबै ई छोड़ी से पट हाँ छौड़ा से कि छौड़ी से लड़की से कयल जाइ छै बियाह छौड़ी से एकरा बियाह कए दियौ एकर बीमारी ठीक भऽ जायत एकरा बीमारी कोनो नहि यऽ एकटा से कि दुईटा से भैया हम दुनू से कऽ लेबै अरे एकटा से करल जाइ छै कि दुईटा से एकटा प्लस हम रहते तब ने दुइटा से करबे बियाह ए हम दुनू से कॉल लेबो पागल छी हट।
दुनू से कर ले जखनी तनी कमाई खोटे नहीं जे डॉक्टर साहब एको टका एकटा तो संभरबे न करता दोसर से विवाह करता तू छक ना कमाए ले भैया ओ बौआ पहिने एकरा एकटा लड़की कए दह बुझलह

हमरा तऽ भेजा खराब कए देती आ बियाह करला के बाद में दुरागमन कते दिन में करबे डॉक्टर साहब अरे यार उ तऽ हमरे पूछबे कि अहाँ से अपना फैमिली में गप करबू यौ डॉक्टर साहब आइ काल्हि बियाह जे भए जाइ छै ने भरि रातिमे हँ। भोरे घूरा फिरी भए जाइ छै तऽ दुनू कनिया के भोरे गुरा फिरी करबै नहि पहिने एकटा करू ने ओकरा एकटा सम्हरि जेतै तब एकटा फेर कए देबै अच्छा एकटा बात कनिया लागै छै से कते काल रह देबै डॉक्टर साहब अरे यार तकर जिम्मेदारी अहीं के या माथा खराब चल गई यार अहाँ कत बच बसु अहाँ चुप बचा अच्छा पथ पर है करे छै ते पथ पर है बुझा पड़ते ने डॉक्टर साहब यार हम डॉक्टर छी वह अहाँ के क्वेश्चन देब कते खराब रहते ने तू तो जिमा पर ऊपर छे ना केहन केहन कस्टमर आबै छै हमरा लग खा नै छी डॉक्टर साहब बियाह में दखल पैसो टका ले छै त पैसो टका लेबे बियाह करे काल उ त ओए, काम छै उ अहाँ के काम छै त लेकिन पैसा लेना बुरी बात छै दहेज नै लेबे के चाही एम नै लेबा जी आ एकटा बात छै अगर सायरे भए जाए त ओकरा से कर ली त कोनो बियाह डॉक्टर साहब

परसेंट सब आबै छै नीक बेजा सब परसेंट आबै छै अहाँ ओते मन काकुत नहि डॉक्टर आदमी मन काकुत नहि करै छै हमरा तऽ अपने कुछ नहि आबै छै आ ई हेन हेन पेशेंट हेतै तऽ हमरा दिमाग उड़तै कि नहि उड़तै कहियो तऽ डॉक्टर साहब एते मन के उगतेबै तब हेतै डॉक्टर भए कऽ बैठू बैठू अहाँ हम तऽ दीदी पूरे किसी के एहन परसेंट चलि आबै छै निको आदला हो तऽ डॉक्टर के साहस करऽ पड़ै अरे उ तऽ रीति रिवाज हम अपने नहि बुझै छी
मन के आकुत नहि करू पूरे मन व्याकुल कए देलकै हमर अधलो आबै छै तऽ नीको आबै छै